Bore da. O, mae'r manager newydd di cyrraedd te. Fedrwch chi'm copio heb dda fi'n amdrwch.
Ia, ond be mae fiechyd melin i feddwl? Yellow fever, de. O. Tita. Rwan!
Mae rhy gynnar. Mae'n cymryd mwy o amser ar y cronc beic na dydi?
Ie, ond jyst paid â swnio'n ar mam, iawn? Ti'n gwybod bod yn lladd ei hunan y gwaith na fel mai. Wn i, ond sut mae disgwyl fi fod yn seiclo gorau Gwynedd heb feic iawn i ymarfer arno fo? Wel, alli di drio dal y hogia bach gynta. Fydda hwnna ddaru ddwyn dy feic di.
Tyrd dyner nos. Tyrd sercho gael ddi nos. O moes fy rwm wi oim. A phan fo farw, cei gymryd o a'i dori'n fyrdd o sêr. Ac yna bydd wi'n epryd nef mor gain, fe syrth y byd mewn cariad gyda'r nos. Heb fedru addoli coegwich haul byth mwy. Wyddwn i ddim fod Rome y Iô'n golygu cymaint i chdi. Ymarfer, dwi siŵr.
Ddaw 'na neb i weld o sdi. Cythral o beth sych 'di o. Sut fedri di alw Shakespeare yn sych? Dwi'n newid neud.
Allan.
A 'di o'm yn deg ma' mond genod y chweched sy'n cael trio am y brif ran. Wrth gwrs i fod o!
O ia, sut 'lly?
Ond ma'r rhan yn un emosiynol. Ma' rhaid i chdi fod wedi profi'r emosiynau i gyd cyn fedru di actio fo'n iawn.
Sut wyt ti'n teimlo swn i'n prynu'r beic newydd i Dylan rwan? Ie, ond ella geith yr hen un yn ôl. Ella ddim.
Mae'n mynd i gael o dolyg beth bynnag, tydi? A chan bod y ras ma'n dod i fyny, Ella bod o'n colli cyfle i ymarfer? Ella wir.
Wel, be ti'n feddwl? Pam ddech chi'n gofyn i fi? Pam ddech chi'n gofyn i Bob Bakes? Pam, lle? Am bod yna fo, ddech chi'n gwrando fel arfer.
Henffy! Bore da! Tyd, mae rhaid chdi fod yn glen o gystal a bod yn drefnus di. Fe gyd i'n coded cyflo.

Rhagor o de, Del. Mae'n mynd i agos, ni ddim. O, ti'n mynd y flaen, un fan a fan arall. Ni a bod adla ddim.
Be sy'n Lina? Ydych chi wedi dwy'n happy pills, Mrs Morgan? Na.
Di Bob, di gofyn chi brodi fo ta? Ddim eto, di.
Na, di cael um, waterfall bach dwi. O, wyllus.
Lottery? Lina, i mam. Lottery?
Go iawn. Mm. Ngofiwch bob tro, newch yn nodi fi. Na chdi, Del. Fyddwch chi eisiau toiber rwan a chi ddim o'r flush? Faint, Lina? O, dim byd llawer ysdi. Um, ennill o'r scratch hard na nes i. Faint ta?
Campit.
Reit, hogia, be gymrwch chi rwan? On the house, cocs, ie? Yeah?
Mae'n amser i gael freebies gin Lina, ge? Meddwl? Do. Hei.
Os ti'n gofyn yn neis i Aunty Lina de, ella sa i'n prynu beic newydd i chdi. O! O pump a chlwch newydd ella de? Hei, ges i meic yn ôl heddiw 'fyd. Ti 'fyd do?
Sud? Nalo tro 'ma.
O, sud o lwcs arno fo ta? Na, rhyw ddeg oed oedd o. Ti dy fod wedi brynu fo'n ddegpunt gen rywun? O, gen pwy felly?
Neu dy fod i lleidr lli, rhyw sinach bach arall. Mm. Beth dan di'n ei wneud? Mm.
Mrs Anwyl!
O, ffion fach ti sy na. Be sy'n cnocio am oes? Da chi'n iawn? Ger i miwn, ger i miwn. O, gweud y gwir wrth ti. Sem lot o hwyl arno i bore yma. Dwi ddim yn dost yn aml iawn, ti wel?
Wel, ella ddylsa chi ffonio doctor. O, ti rhan o'n yna. Sdim eisiau gwastraffu amser hwnnw nawr, os e? Dych chi siwr?
O, dw, dw.
Dim Mrs Morgan siop i mi dda, chwaith chi. O, nag yw i. Ie.
Rhyw yellow fever neu beth. Awyr bach. Yellow fever? Ti'n siŵr? Wel, dyna be glywys i. Ynti.
O, reit.
We, dwi'n na eisiau fi gael gair yn y ti. O, so bydd yn bod te? O, na, na.
Na, becso beth i'r uh, rocking coen i tolislwyn. O, ie. Yeah.
O, uh, Emma, dim a'n siapai bach. Dwi'm di gorffan cylchgrona eto. Ti moyn yr ysgol i ffonio fi lan wyt ti? Dim a'n, alli di neu hwnna wedyn ni.
Drwg da fi beth ti'n ni, ond ti'n gwybod siw geg ti arni? Emma?
O, oh, mae'n ferch ffein yn y bôn, drwel. O, ddele dwi'n anni... O, oh, arno fe. Nawr, o ie, arwel, uh, becso bren neu gormod. Um... O, di fe'n iawn te? O, di o, di'n artipyn te gais mae sy'n dolanda ger o nadolig. A ma' nhw eisiau iddo fe acto yn y concert. Wel, o'n i'n meddwl, walle dyle fe gwpla ar ei rownd ar ôl Nadolig. O, iddo fe cael canolbwyntio ar ei waith ysgol. Yw hynna beth mae'r crwt y moyn?
Wel, Edwina, wen meddwl, walle dyle fe gwpla.
This fever is also known as yellow jack

A mae mam di dweud bod y Roger na di bod i bob man. O, dwi'm yn gwybod dim am hynny. Ond dwi'n gwybod bod hi'n hen bryd i ti fynd sio'r ysgol na. Mae dad di fyny yr un adeg a fi bore ma. Dwi'n teimlo'n iawn de. Lot fwy o bobl yma ar adeg yma flwyddyn go boi. Dos a fi nhw brynu presantau li. Sic.
Ddim yn ei sens fyd. Christmas box go iawn lle.
Ei, da chi'n mynd i gwrando i eto ta? No way.
Gynnu well bethau ni. O, mae rhaid ni gael hogian efo siwr. O, dwch lai.
Dim ond y deg bod chi'n cael gwisgo teits, o'n i'n mynd gwisgo trwsus o'n da.
Ond swn i'n licio gwneud sioe dda hon. Iawn? A fysa'n bosib i ni gael hogia yma os oes nesaf? Fedrwch chi perswadio nhw?

Rhyfeddol o styried, te. Pardwn? Be? Yellow fever? O, peth i dod hynny chi? O, pwy ddod y ffion ta? Ia. Iawn. Diolch.

Heitho fo lawr! O, cerdd am fastach nei di! O, pam y brys? O, sa chdi'm yn dallt. Dwi'n dallt bo' chdi 'di gaddo dod allan efo fi heno. O, fedra i ddim rŵan, Adref! Ond dwi siŵr sa chdi'n gofyn i Happy sa chdi'n ga'l noson off ganddo fo. O, dwi'm isio, oce?
Wel, dau o'ch hogia papur chi ddedodd Aled, ynte Aled? Ia. Y bois ffein sy'n gweithio i fi fel arfer, Mister-. 'Di bois ffein ddim yn ymosod ar hogia bach a dwyn 'u beics nhw'n allan. Dwgid 'i feic e?
Ia, ac yntau mo'n newydd brenu o. Ie, wel...
Dwi eisiau gwybod beth ydych chi'n wneud am y peth! A fi?
O, na fo'r boi, Dad! Reit! Reit!
Di di'r diawl bach. Be? Gei di ddwy'n beics oddi ar ogia bach. Hei, hei, hei, hei, hei, am yni bach, am yni bach. Dio ddim yn dy fusnas di, met. Mae'r diawl bach yma di dwy'n beic yr ogia yma. Fel arall, mêt. Beic Dylan 'di hwn. O, ia. Sut dalodd Aled ma ddepens amdano fo, ta? O, nes i mi werthu fo iddo fo. Na fo am pa werth oedd o i mi, Dad! O!
Ffion Parry! Ara deg rwan, Lina.
Tyd dy flaen. Mae'n esboniad os bosib. Mae Dylan a Bob, de, di mynd ar ôl yr hogyn, drai gael beic Dylan, de. Ia, ia, ia. Ffion Parry, be yn union wyt ti di bod yn ddeud wrth Misus Anwyl am salwch Liz yn y siop? Be? Glywis di'n iawn. Mae Lina di cael andros o row p'nawn ma, sdi. Am be?
Am bo chdi di deud bo fi di deud bo gan Liz y siop yellow fever. O ia, do. Di well? Deudet ti'n ffasiwn beth? Do tad, glwysi chi'n deud wrth Nia. Be? Deud bod gan Liz y siop y felin. Y felan ddudis i. O Ffion! Digalondid di'r felan.
E? Depression, Ffion. Ddim yellow fever!